Nsɛnkyerɛnne bere no ni hɔ. Atade, atade, my goodness! Yoo adɔfoɔ abayisɛm ne asunsunsɛm yasa aba biem ɛyɛm sɛ naawɔtwe mmienu ni na me ne sɔfo panyin kɛseɛ paa ɔwɔ ɔman Ghana mu hanom a nnipa bebree afa no so anya ɔgyeɛ a yɛfrɛ no Bushop Kwadwo One Me ne no hyiae dii abayisɛm ne asunsunsɛm ho nkɔmmɔ. Nnawɔtwe mmienu ne nnɛ yɛasan ahyia, yɛreba abɛhwɛ kwan foforo a abayifo fa so gye nnipa hyɛ bere anaasɛ wɔsesa nnipa daakye. Enti nnɛ matoa Bushop wɔ ne fie. Ɛnnɛ Bushop, maba. Yɛreba abɛhwɛ nnawɔtwe mmienu sɛnea me ne wo hyiae a yɛdwendwenee abayisɛm ne sunsunsɛm ho. Masan aba bio reba abɛhwɛ. Sunsum ne abayisɛm kwan a abayifoɔ fa so gye nnipa hyɛbere anaasɛ ɛsesa nnipa daakye. Enti saa bere yi wohwɛ screen no anim so a nɔmba no na ɛtwa gu aseɛ no, wobɛtumi awasapo anaasɛ wobɛtumi afrɛ. Bushɔp bɛgye wo so na wama wo kwan, wakyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wobɛduru ne hɔ nom. Bushɔp, yɛma wo akɔ aba. Yɛ Japan no ɛde sɛn?
Ɛyɛ o. Ɛwɔ yɛda Nyankopɔn ase. Papa wo ho ayɛ fɛ paa o. Wo nso saa Nyankopɔn ahyira wo.

Nokorɛ. Na Nyame ahyira ne Onyankopɔn animuonyam. Nokorɛ paa. Yoo, papa, nnawɔtwe mmienu ni na me ne wo hyiaeɛ dwendwenee kwan a abayifoɔ fa so yɛ adwuma na yɛhunuu sɛ bayie no so ɛwɔ hɔ. Na ɛnnɛ a me ne wo ahyia yi, yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ yɛate sɛ yɛse abayifoɔ gye obi hyɛberɛ de ma obi, anaasɛ wɔtumi de grawa si obi yam. ɛma wɔdan kɔ wiɛnsa ni, na yɛhwɛ gra sɛdeɛ ne kɛseɛ ne ne bɔbeɛ si teɛ a, na hwɛ yafunu nso a yɛse gra wasi obi yam yi, yɛnom a yɛnnim sunsunsɛm yi deɛ yɛdwene ho a yɛnte aseɛ, na ɛwɔ sɛ me bu peaw na ahwɛfoɔ so a wɔrehwɛ no wɔn nso hunu kwan a sunsum mu abayifoɔ fa so yɛ adwuma papa, nti yɛn metoa wo a na yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ. Kwan bɛn na abayifoɔ fa so gye obi hyɛ bere de ma obi? Ɛnde, mema ahwɛfoɔ nyinaa akwaaba, ɛwom, wɔatena ase. Na deɛ menim sɛ, yɛka animuonyam a, yɛnyɛ animuonyam kwa. Saa.
Nnipa ntumi ntumi nyɛ obi animuonyam kwa berɛ wɔhunu biribi. Saa.
Ɛnti, papa bi a ɔyɛ boxer kaa sɛ, No one can call himself as a champion without nothing. Saa.
Ɛnti, wontumi nka sɛ wogye m'animuonyam berɛ wonkura biribi mu anaa wonnyina, wonni fapem bi a wogye. Saa. Na ɔde bisa, Animuonyam na yɛreka no ankasa no, bra, ma menkyerɛ wo. Yɛse yɛagye obi animuonyam afiri ne nsam, ne yɛayi ne hyɛberɛ ne ne namuonyam afiri ne so de apɔdasegere ahyɛ ne nsam. Ɛnyɛ a ɛtumi yɛ nsa nko o, yɛtumi yi bi animuonyam ne akoma ne korɔno, ɛdam, dwi, nneɛma bi a ɛmfiri Nyankopɔn. Yɛse yɛagye papa no yɛde bɔne ahyɛ hɔ nom. Oh, ma menkyerɛ wo.
W'awiprese foforɔ. I'm telling you.
Yɛnnye no kwa. Yɛhwɛ nipa a ɔpɛ sɛ ɔbɔ bra. Ɛnde bere a woakɔ da a wunnim Nyankopɔn no, ma migye obi a wabɔ da no ma abɔnten deɛ no, yɛnka no o, na mmom wo a wopɛ sɛ wobɔ bra no. Enti sɛ wugyaagyaa wo ho, woyɛ lusu a, woakɔ da no. Woamfa Nyame no, woammisa adiyifoɔ ne sunsum mu akwankyerɛ no, ne yɛasesa ade pa a wode firi Nyankopɔn nkyɛn ba no, ne yɛagye. Yɛde bɔɔ sɛ, Papa baako, Mame baako, nneɛma deɛ, korɔmfoɔ nni hɔ, wii nni, nim dam nni hɔ, na anifira nni hɔ, afei ɛnkɔ na ne bia nni afira. Bio, na sɛ yɛagye adepa no de anifira koro no aba abɛhyɛ hɔ. Papa ei, ɛbere bɛn mu na saa tam, saa adeɛ wei tumi si? Mepɛ ɔbaatan, mawo me ba, na me menyɛ bayifoɔ. Kwan bɛn so na bayifoɔ anaa tam bɛn na bayifoɔ tumi ba bɛgye akwadaa no animuonyam? Yɛpɛ sɛ yɛhwɛ hɔ no. Woabisa.
Ɛtumi si anɔpa,
ɛsi awia, ɛsi ahoma. Tete bere na ɛkasa bi a bayifoɔ yɛ adwuma bɛtumi aka ahomadeakye anaa anadwo bere a nnipa nyinaa da. Deɛ ɛba yie na ɛyɛ adwuma no, ɛnyɛ anadwo na ɛnyɛ awia. Woyɛ, wo, woka sɛ wokata w'ani, ɛrepa hyew. Yɛtumi gyina daa da aduane yɛtɔ no abɔnten so, atade a yɛhyɛ mu.
Nsuo no yɛ fa so ne agye obi animuonyam saa.
Wate aseɛ?
Eti me kɛ mede taa bɛto m'anim. Tapori. Wei, ahwɛfoɔ ahwɛ. Na mesi mebusa wo, fa ma menhwɛ. Na mesi mebusa wo sɛ, na na deɛ, Bishop, na ɛta yi so ɛ? A, wafa ta yi. Nti yɛbɛba so. Yɛbɛba ta yi so.
Ayɛ sɛ mewɔ bi. Yɛnoa aduane a menom, wo na wonom. Yɛbɛba ta yi so. Nti. Na me koraa mese mɛbusa. Nti ahwɛfoɔ, ɛta na papa de abɛyɛ o, yɛnim deɛ ɔde ba abɛyɛ, nti yɛbɛtie ho abakɔsɛm kakra. Nti papa yɛnkɔ. Na mebusa sɛ, bere bɛn na abayifoɔ fa so sesa obi hyɛberɛ? Because mawo me ba. Me me yere a me ne no te no, ebia ɔnyɛ bayifoɔ. Efie hɔ no, obi a bayifoɔ biara nni hɔ. Bayifoɔ koraa mpo nni hɔ.
Nti no, kwan bɛn so na obi bɛtumi afa so asesa ne ba no hyɛ berɛ. Mepɛ sɛ yɛdɔ mu su kɔ na obi wɔ abɔnten a ɔrehwɛn a, ɔno nso ahunu sɛ mewo me ba a, ɛnneɛ mɛbɔ ne ho ban kwan sei na abayifoɔ antumi ansa ne hyɛ berɛ. Wabisa asɛm o. Ma me mfa no so kura. Ma me nkura ta no ahwɛfoɔ nyinaa nhwɛ bi. Tai ɛyɛ tapori a yɛde twi mako, twi nyaadoa, twi tomantos, yɛde twi maggi ne yɛn asoɛ nso na yɛde sɔn yɛn nnasefoɔ. By ta wei so, abayifoɔ san de yɛ ta lefo kɔ Lac Mobile Phone. Ok edi sɛ nea wo number wo bɔɔ number no saa na yɛpɛ wo srɛ yɛ fata ɛne ɛde atu yɛ ase krerr ne yɛafrɛ wo ne yɛagye wo kra Kofi Mansa deɛ na w'ani gye ho Akosua Mansa yɛ apeese deɛ bɛn na wopɛ enti yɛafrɛ wo sunsum mu ne yɛde ta ntumi su ta wate ase yɛtumi si w'aduro yɛ ba normal ɔmo taa yi su ta abayifoɔ taa yi su ta na yɛde yɛ telephone call ta yɛ ara so na yɛde kɔ ta aduane bi ɛna mekasa kaa ɛkɔ Kumasi anaa na ɛkɔ Nkran na wɔn sɛ na ɛkum nipa di nipa awu.

Ei, hyɛbrɛ bɛn ne nkrabea na ofiri Nyankopɔn nkyɛn ba? O, mede wei, mekɔ sukuu, mesi dan, mɛyɛ ayeforo, mɛtɔ lip, mewe. O, saa a, efi obi mmaa da. Ne yɛafrɛ wo kra, yɛde tɛi. Ma menkyerɛ wo adeɛ, huu. Edu yɛ, yɛ ne talefon no a, ne yɛasesa saa adeɛ no. Edu wo kanda mu kɔ yɛ wɔ no a, wɔse na wɔtɔn wɔ beema agye nsanom, huu. Na wɔde ɔbaa nso so gye adwamammɔ no. Sidon ne Tidon, moyɛ ne deɛ bɛn?

a wɔrehwɛ yɛn no, Mawo me ba. Ɛbɛyɛ dɛn na obi ntumi nyi akwadaa no hyɛbrɛ? Yɛnkɔ hɔ so. Sɛ obi ntumi nnye me ba no animuonyam anaa ne hyɛbrɛ. Ɔho, ma menka bi ntasɛm nkyerɛ wo. Deɛ ama obi ntumi nnye wo ba hyɛbrɛ ne n'animuonyam nyinaa no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ mpaebɔfoɔ, na ɔnya sunsum mu akwankyerɛ, honhom ahobammɔ. Ɛno nti na merebisa yi, Why sɛ obi ntumi nyɛ ɔbasa brɛ ne sɛ fifty six bi sɛ ɔyɛ mpaebɔ. Ɔntu anamɔ ɔmmra wo hɔ.
Oh kwadwo baako pɛ. Saa kwadwo wa Hwɛ maame nkyerɛ wo. ɔmmra. Yɛwɔ nneɛma bi a yɛnyina asɔre dan mu nka ho asɛm. Wode sɛ bɛgu asɔre no. I'm telling you. Enti Yesu kura mu, mɛtumi aka ne nsɛm ne nneɛma bi a ɔyɛ koraa no, wanyɛ ne nyinaa badwa mu. Saa. Wɔse odidifirani bi yarefo bere wɔsɔɔ ne nsa de no firi akuraa sɛ ne kɔ de no firi akuraa de no kɔɔ baabi ɛna wɔte ntasuo bɔ mpaeɛ ɛna obi sɛ wohunu adeɛ anaa wɔse aane mehunu nipa sɛ wɔn mu sɛ sɛ wɔnam hɔ nnua ɛna wɔmmɔ mpaeɛ mma no kuro kɛseɛ mu na kuro ketewa mu wɔsɔɔ ne nsa because of nipa bi suban nti ɛtumi ntumi nyina afidie so ne ahwɛ afidie so ntumi nka saa asɛm nti ɛba saa ɔmmra wɔ hɔ wodeɛ ma ne mmra yoo papa yɛwie ne sei no na yɛbɛkɔ Gra a yɛse yɛde asi nipa yam. Mehwɛ me yafunu yi a. Wo yafunu deɛ aso. Me me yafunu yi.
Yɛse gra asi mu a. Ɛbɛyɛ dɛn na gra atumi asi me yam? Ah, wonim. Text message no so bebree bɛn okay, yɛn fa numbers ne fa numbers ne gu screen no ɛnkyɛ biara yɛnkyɛ biara yɛhwɛ ha na wie ɛnkyɛ biara mɛkenkan ebi ɛde aba nti papa yɛnkɔ ne sei yɛse yɛde grasi obi yam kwan bɛɛ so ne yɛfa so de grasi Ɛɛ, ma menkyerɛ wo. Sunsum wɔ ho. Yɛwɔ abaefo a wɔyɛ nurses, wɔyɛ doctors. Wɔn operate nnipa.
Enti bere a woakɔda a wonyɛ Kristoni a wonim Nyankopɔn na womatumi akɔ mpa Awurade tumi akyi kwan no, yɛbɛtumi abɛyɛ honhom operation. Na de bɛtumi so da se, papa, ne meso da ne yɛbɔ me paneɛ, ne yɛapae me yam. Enti yɛrepae, deɛ bɛn na yɛyɛ? Yɛbɛtumi adwa wo yam, ne yɛayi wo nsono na yɛde Kora anaa kuraba ne anikukuo de asi wo yam. Enti aduane no wodi a wommee, ɛnsɛ koraa wonom kora a, mepem boro ara na woboro. Na yɛyi ade pa ne ade bɔne da biara bɛwensa ara na wabɛyɛ kɔwensani wɔ bere a wada adeɛ kyɛ no asi wo nan fam. Enti na Yehowa se, Wɔtɔn wo barima gye adwamammɔ no, wɔto wo ba gye nsã, na moreyɛ no dɛn? Enti yɛtɔn no a, yɛyi ade pa firi no, na ade bɔne aba abɛhyɛ anan. Saa na ade no teɛ. Enti sɛ ɛyɛ gra na ɛsi nipa no yam a, Yebehu nnipa no wɔ kwan foforo bi so, ɛna sɛ ɛyɛ kora a, yebehu no kwan foforo bi so, ɛna sɛ ɛyɛ kuku a, yebehu no kwan foforo bi. Na sɛ ɛyɛ kuku a, sɛn na yebehu nnipa no fisika? Ɛɛ, ma menkyerɛ wo. Gra ne kukuo mmɛnɛn ne so. Gra ne so. Good. Edi kan no wɔde fufuo bɛyɛ sɛ one cedi a, na wɔde bɛyɛ sɛ ten cedis. Apɛde sene wɔnom a, wɔnom fa wɔnom bɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ sɛ ten cedis. Na sɛ yɛyi bɛtumi aka ade ketewa no de ade kɛseɛ asie ne nan mu. Enti obi tumi nom a na wabɔ dam na n'adwene a ɔkasa basabasabasabasa. Ɔse nsa na menom, ɔnya nsa nko a. Yɛtumi tɔn obi animuonyam ma twerɛ, dam korɔ no. Menim obi a yɛtɔn n'animuonyam ma nsa, dwonso. Wɔ dwonso for I don't know, 15 years. Ɔwɔ 68 good years, ɔdaso dwonso kɛda so. Obɛsere adwo, obi obɛtiri aware ma no ayɛ yie. Ɔtumi ware ma no ayɛ yie, sɛ yɛatɔn n'animuonyam de ama dwonso. Ɔse papa meso dada bia na medwonso.

Six seven eight one eight six or saa number koro a me ne me bɔ din no whatsapp number san wɔ so or zero two zero eight seven three four six zero nine wo frɛ kwadwo ne yesu ne mɛgye wo so na ma kyerɛ wo sunsum nsɛm kwan koro kɔ so a saa adeɛ no ɛbɛtumi afiri hɔ saa hwɛ sunsum nsɛm yɛ adeɛ ɛne hwɛ ɛyɛ adeɛ masa sɛ wo ka sɛ wo bɛ sum nyankopɔn wo bɛ yɛ sunsum sɛ kyɛ wo bɛ feli saa wo ti mi ka sɛ mi kɔ ɛmi abira mi yɛ heaven hɔ no sunsum sɛ mi kyɛ sunsum akyiri kwan. Enti yɛka sunsumsɛm no kyerɛ wɔn a wɔanyini honhom mu, wɔadwene anyini. Saa.
Yoo, papa, yɛda ase bebree. Ɛnnɛ deɛ yɛhwɛ sunsum mu nsɛm ne abayisɛm a, wɔsesa hyɛberɛ de kora anaasɛ gra anaa ayi kukuo si obi yam. Ka sɛ yɛtwa yɛn ho aba, yɛba a yɛbɛkenkan text message no bi na yɛde agu akwan mu. Papa, obiara asɛnde message de aba firi kukuo mu, na n'asɛm a ɔka ne sɛ, Ɔso daeɛ anaasɛ ɔnya anisoadehunu bi wɔ ne daeɛ mu na obi rema no obi rema no nsa, obi rema no nsa, sɛdeɛ yɛrekyerɛkyerɛ yi ara yi, obi rema no nsa, nti ɔnom nsa no a, n'ani teeɛ no, ɛfiri hɔnom, ɔdane kɔwensani. Saa nipa wei, ɔnyɛ dɛn? Ɔse ɔnyɛ dɛn?

thirty one da hɔ no, wɔsi ɛnsɛ ahenfo, na mmom sɛ wɔbɛnom nsa, na ɛnsɛ sɛ wɔbɛnom nsa den, na wɔn werɛ ahow, na wɔadane amanehunufoɔ nsɛm ani ne nsɛm akyi. Enti metumi meso dɛn na ebia na menom nsa ɛyɛ yea na ɛba abɛto saa nnipa no a bere a wɔso nsa ade no, ɛsɛ sɛ wɔpɛ mpaebɔ akyiri kwan. Ɛnyɛ fa di agorɔ koraa. Yɛtɔ ahohyɛbrɛ ma nsa a, yɛpɛ wakum. Yoo, papa, yɛkɔ so akenkan text message no, obi so bi firi sahwi yɔɔ so de aba sɛ ɔkɔ adwuma mu a na ɔreda.

Nokorɛ paa. Wate aseɛ?
Na mada na yɛrebɔ me paneɛ. Ampaneampa adeɛ kye a mesua na meda. Saa nsɛm a me ne wo reka, ɛdi ka si wo som ase na ɛpue wo nam fam. Nti nnipa nna kwa. Menim papa bi a na ɔyɛ driver ni, wɔse ɔso dɛn na ɔde kaa pem. Ɔbɛso dɛn na ɔda sunsum. Ɔtene ne kaa no bi, ɔde kaa pem. Nti aban de agye ne license, wɔmma no nka kaa bio. Ɛwɔ sunsum mu. Ɛwɔ sunsum mu, ɛpue wo nam fam.

Ɛnɛ na mo a mo hwɛ me nyinaa program a mo sɛnde masegye ɛbɛ no nyinaa no ayɛ a mo nfa papa nɔmba no na mo nfrɛ no na ɔnkyerɛ nakyira kwan na wo hwehwɛ papa a wo bɛ hu no wɔ ɛwɔ nkoransa ɔyɛ asɔre efiada ɛwɔ nkoransa takyiman ɔwɔ twumia nkwanta ɔwɔ twumia takyiman ɔwɔ twumia wo duru twumia nkwanta a mmire junction hɔ nom na wo bɛ hu papa sanbɔd kɛseɛ wɔ hɔ nom a yatwerɛ so glorious gate international Woduruu Papa hɔnom a, sunsumsɛm bi a ɛrehaw abayi, dɔm bi a ɛrehaw abayi, nneɛma a yɛde agu so a enti ama abrabɔ no nkɔ yie no, wobɛto Papa a, Nyame nam Papa so bɛma woanya ɔgyeɛ. Papa ne yɛrehwɛ no sei. Obi de text message aba seesei a sɛ. Amanfoɔ kura asɛm no mu hɔ koraa, wode nkɔ menhwɛ. Yoo. Obi kura obi kura asɛm ma sɛ ɔsɛ wɔso dɛn na ɔfe kanka bi. Adekyɛ no bo afono no afono na ɔkɔtwa asekɛse na harawa nyinaa sɛe. Ɔkasa firi wankyi tɛkyɛ ma wankyi ya okay. wankyi ya. Okay. Ah, ɔsi ɛfrɛ na kui siki. Ah ah ah siki. Wɔn nsɛm na ano wɔ dɛ. Nti papa nipa sɛn no. Mmoa bɛn na bɛtumi de aboa no. Ah, ɔsɛ ɔtu anamɔn ba. Because kanka bi deɛ yɛ yɛ yɛ yɛ fon so asɛm kura. Saa. Ayɛ hu. Ayɛ hu hu hu. I'm telling you. Saa. Gɔmba isɛm ni kum nipa. Saa. Edi sɛ mesrɛ sɛ ebia kanka bi na adeɛ kye ampa ni ampa a me bo foro me de a, ɛnyɛ papa. Frɛ me. Me number gu screen no ase berɛ a yɛrepeke WhatsApp numbers no ankasa na yɛhwɛ deɛ ɛbɛyɛ. Papa, na woreka asɛm bi, wose dɛn? Yoo, na merebisa sɛ, enti obi a ɔwɔ saa ɔhaw wei anaasɛ amanneɛ wei da no so, yɛde grɛ asi ne yam na wadane kɔwensani, anaasɛ yɛagye n'animuonyam de ama obi? Saa nipa no a yɛagye n'animuonyam ama no no, yɛbɛyɛ dɛn na sunsum mu no yɛatumi asan akɔgye animuonyam no afiri nipa no hɔ de ama no? Sɛ saa asɛm wei bi ba w'anim a. Ahu sɛ mekaa asɛm bi sɛ mabue spiritual clinic. Saa womfa w'ani nhu. Saa spiritual clinic mebɔ wura sunsum mu. Na nneɛma a ɛrekɔ so no. Na wakɔgye nipa no animuonyam na saa pɛrɛ no. Ma wɔke in the spiritual realm. Moagye nneɛma a ɛrekɔ so nsu mu de abegu honam fam apa so, moapemsempemsem mu. Enti mpanyimfo aka sɛ mise nsu bɛwe mo adwene, wɔadaw. Nsu bɛwe mo adɛnkyɛm, wɔadaw. Enti hɔ na meyɛ spiritual check, sunsum nhwehwɛmu, bisa nneɛma a ɛrekɔ so, kwan pa so obesi dan, wobɛware as, hwɛ meyɛ onipa ma menkyerɛw, yɛ a ɛsɛ yɛkyerɛw da a ɛsɛ sɛ wode yi wo ti. Da a ɛsɛ sɛ wobetumi aka, I'm telling you, nnipa yɛ de bɛyɛ sɛ wɔyi wo ti o.

I'm telling you. Papa asɛm a wo kɛn atwe ma dwena kosi. Ebi sɛ ma nyi ka nkyerɛ wo sunsun mu a you fail. Papa atwe ma dwena kosi. Wo deɛ gyina hɔ ɛ. Ebi so paa. Because yɛ hu sɛ wo kua da no koraa mpo no nyame de yɛ nneɛma bebree. I'm telling you.
Sɛ wo kua da sei na ayaresa yɛ adwuma ne nneɛma nyinaa no.
Hwɛ ma me nka asɛm bi nkyerɛ wo like sɛ obi abɔ dam.

Nna mpanyimfoɔ ka sɛ bɔdani se ne dam kɔ koraa deɛ, deɛ ɔde wura huna nkoraa deɛ, ɛwɔ hɔ. Wɔbɛsi aba sɛ ahemfoɔ. Nyame nhyira mo paa, yɛda mo ase bebree sɛ wonyaa berɛ gyee berɛ na wohwɛɛeɛ. Dasɛnɛ yɛbɛsan ahyia. Ɛyɛ Bushop Kwadwo one, Kwadwo baako pɛ. Baabi a wowɔ biara fa kaa bra, Nkoransa, Bono, Nkoransa, Bono East, sesei ɛyɛ Bono East. Ɛnyɛ bono ahafo biem. Baabi a obi a wohwɛe biara, fa nɔmba no a ɛda screen no ase no a etwa gu no frɛ Bushop anaa wɔsapo no na bra. Nkoransa Takyimaa so yɛ Benada na ɔyɛ asɔre, ɛyɛ mpaebɔ kɛseɛ paa, ayaresa ne ɔgyeɛ ne fawohodie reyɛ adwuma. Ɔdɔfoɔ, ɛdeɛn na ɛda wo so? Abayifoɔ ateetee wo akyɛ, wɔn aha wo akyɛ. Bɔ anamɔn, baabi a onipa da no, ɛkwan nwa. Baabi a ɔne pa da no ɛkwan nwa, enti tu anamɔn na bra, na wotu anamɔn na woba a, wobɛhu Nyame animuonyam. Ntena a ɔtɔ so na nka sɛ woanante akyɛ, woakyina berɛ, wobɛhunu Bushop Kwadwo Wan a Nyame bɛhyɛ ne ho animuonyam. Awurade nhyira wo, bye bye, dasɛnɛ yɛbɛsan hyia.